Ajolo i Lakwed TV kun an ladit-ti ben i kit ma ceng jwi. Akelo botwu lok ma nongo pire tek ni wun kaka omyero wunge. Lutuwa, Tyen atye ka kelowu lok malit tutwal ka ma in inongo ni aci kare mo ma onongo tye gwoko Gang kwan mo acel i citi me Gulu kakany, en otute matek tutwal kun nongo mito buto ki latin nyako matitidi ma romo mwaka aboro keken. Laco man ma otimo tim malik tutwal-li, mwakane kono tye dong wa i pyerangwen wiye abic ma cito i pyerangwen wiye abicel, ka ma in inongo ni en obedo dano. ma a ki i Lango ma kilwongo nyinge ni Omara. Latin nyako ni, Gang ma megi tye otene atena ki gang kwan man ka ma in inongo ni acikari-ni pi kare malac obedo ka ngiyo kun neno cawa mukene ma lunyodi pa latin nyako man peke paco, ci en libbe bino i gang man. Ki gumma bene, i nino ma Cikarini olibbe ci obino i gang man, lutino matitino ma onongo gitye ka tuko ki latin nyako man giocako dange kun giwaco ni, Laco-ni tye ka mito woto nyime. Man me co-ni woko. Cutcut lwak otugi bino kun kimako laco man ka lokke kitero bot luloc. Dong pire tek lutwa kong wan wawinyo ki bot won kom me acel me adwol man. Obedo ki ur tutwal ita ceng abic ma nongo cim tye ka a ki bot dano ma kwo i adwol bota kany kun gona cim wacca ni won kom itye kwene ite coki omyero aka o i gang bote pien gitye ki cwer cwiny tutwal i kom acikari, acikari enoni en onongo ki bot latin ma mege latin nyako matidi ni obedo ka lok kwede me bite ni omyero en macalo en latin enoni iye it en en aye irwak cinge i kome man me mon ni ci i kare ma dong reporting it en en dong macalo won latin iwinyo lokke ci lokke ocito cwero iye icako kwanyo kare me cito ka nongo ka ma askari enoni tye iye ma dong en aye gona cimi dong jami mukene ma dong gitimo ma lukke ki kwed kacelu ki lok me yot kom en aye tere gamo kare meno ma nyinge omara tere gamo daktari ki i ot yat kibino kipimo yoto kome kinongo ni en askari meno tye ma kome pe yot pe kitwo. dong ocako mina jami mukene ma an dong acako doka wa ni en oningo myero ki maka amaka ci dong gin owaco ni gin gitye kwede dong kombeddi ma gibedo almost pi cawa angwen ci an awaco ite ada ada wa an program me nyom otera woko kun kombeddi atye wa pa tongo gin maber dong Amini nama ci wun kubbe wun ki difenc wek kinen ni dano ma kit meno cik omako en. Maber loyo itimo imiyo ripot botwa but enini omyero in icito ci iyab file i kome macalo in wun latin pien in aye ibiluko kor file enoni. And me aryo, tim pa ladit enoni tye ma kalo office botwa, wan waneno mere ni en dano ma kite enoni omyero cik omako because enoni is capital offence now macalo wan lutela me te dero pe waloko i iye bene pe tye lok mo ma myero bene wacaki waneno mere ni ngati enoni omyero kitero ma ocito ogamo cik, en aye omyero oluk en oti kwede. Dong angeyo ni koni in ibipenyo wii ni pi tyen lok ango ma omiyo wan pe watye ka nyuto nying mo keken. Wan watye ka timo man pi latin matitidi ma pud wamito ni anyim ma mege obed tye. Dong koni ka wan wacito ka lok ki nying, koni bikelo gin ma kilwongo ni cimutok. Dong angeyo ni lutuwa. Koni in bene ki yung icel nongo itye ka mito niang gin ango ma dong otimme i yo nge i kare ma lunyodi man gurwatte ki luloc me gang kwan eni? Gin gubedo ki yeyu kun ginongo ni laco man Acikari man ma onongo tye i gang kwan eni onongo obedo dong ka bwolo lutino madwong kun waco ni en etye ki fireworks i pyere ci omiyo kitugi ryemo en ki i gang kwan man kun nongo rwed gang kwan-ni bene ocikke me cung ki lunyodi man kacel i yo mo keken. Kadi ka bed ci an calo Ladit Deben pe ayeng ki ngol man ento Gin ma dong pire tek loyo lutwa ene ni lutino ma gitye i gang kwan man dong kombeddi enini pe gibibedo ka yela mo keken ma a ki bot laco man. Man bene dong pire tek ni lutwa wun wunge ni i kwed man ma an atimo eni, bwura mapol wubia i iye, ma kunnu i kit ma ceng jwi an akelo lok botwu, onongo lokke eni an pe aromo lingo i iye.